Clwyd Morgan, Dyn ni yma ar gampws Prifysgol Aberystwyth lle mae myfyrwyr Pantycelyn yn protestio yn erbyn cau y neuadd breswyl. Yym, be di ymateb y Brifysgol i'r brotest ma? Wel, ni wedi cael cyfarfod adeiladol yn barod gyda rhai o gynrychiolwyr y myfyrwyr ac yn amlwg 'y ni'n awyddus iawn i wrando ar y pryderon newydd sydd wedi dod i'r golwg yn ystod y chydig wythnosau diwetha' yma oherwydd mae'r cynllunie wedi bod ar y gweill ers pum mlynedd ac 'y ni'n credu bod 'na sail o ymgynghori wedi bod gyda ni ar gyfer y cynlluniau hynny, bod nhw'n mynd i ddarparu llety gwell o ran safon a a pharhad i'r ethos cymunedol Cymraeg clos arbennig sydd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac felly os oes pryderon newydd yn dod i'r golwg, wel, 'yn ni'n barod iawn i i drafod rheina a a gwrando ar y myfyrwyr. Cwyn y myfyrwyr 'dyn ni 'di bod yn siarad efo bore 'ma ydy bod 'na lot o drafodau wedi bod yn digwydd ond bod eu cwynion nhw wedi bod yn cael eu anwybyddu, be 'di'ch ymateb chi i hynny? Wel mae ymgynghori wedi bod yn yn digwydd er ers bron i pum mlynedd dwi'n credu e- erbyn hyn a ma' llawer o o sylwade cychwynnol y y myfyrwyr ynglŷn â cynllunie a'r a'r gobeth o o ga'l llety gwell o ran yym safon iddyn nhw yym we- wedi cael sylw penodol yn y cynllunie. Felly ma' llawer o o ddarpariaethe y y llety newydd yn Fferm Penglais fel datblygiad newydd y Llety y Brifysgol, yn cynnwys hynna, yn cynnwys gofod cymdeithasol, gofod ar gyfer swyddfa, gofod digonol ar gyfer ymarferion, pethe ymarferol iawn fel fel Côr Aelwyd Pantycelyn. Felly ni'n credu bo' bo' ni 'di mynd y ffor bell iawn i wireddu y dyheade hynny. Ond os o's 'na bethe sydd wedi codi o'r newydd, Yym, a, a bod barn y myfyrwyr yn, yn teimlo bod eisiau edrych o'r newydd ar rhai agwedd o'r cynllun. Yn ni'n barod i, i eistedd lawr a trafod? Ac yy, mae 'na ddiwrnod agored yma heddiw, mae'r myfyrwyr yn cau y ffordd, y brif fynedfa, i'r Brifysgol ar hyn o bryd. Faint o broblem mae hyn yn achosi i chi? Wel, ni'n parchu'n fawr iawn yr, yr hawl i brotestio. Yym, a mae protestio wedi bod yn gyfrifol yy, iawn, yym, ac yn ac yn sicr yn yn ffordd i ni'n meddwl sydd yn ddigon teg o o safbwynt tynnu sylw at rhywbeth sydd yy o o bryder yy i'r rai o'r myfyrwyr sydd yn yma heddi yy yn protestio. Yy 'yn ni 'di ca'l diwrnod yy go lwyddiannus o honi yy ar hyn o bryd ac 'yn ni'n frwd iawn dros yy groesawu y myfyrwyr newydd sydd yn edrych ar ddarpariaethau gwahanol ac yn brolio wrth gwrs wrthyn nhw ynglŷn â datblygiadau megis Llety Penglais, y buddsoddiad mawr sydd wedi bod mewn cyfleusterau dysgu a hefyd ehangu y ddarpariaeth addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg sydd gyda ni ar draws yr athrofeydd.